ma olony i kakare ladit Godwin kacel ki minista ma mege i platform ma megi ma Ker kwaro Lubanga, gin gukati ki lok matek bot Acholi, lok ma pire tek ma gin gukati kwede ma gin tye ka laro ne en aye oweko macalo dano ma kommiti ni tye ka bako doge pi peko mapat pat ma tye i lobo Acholi Atamo ni omyero an akub dwon Lupuranga, akub peny ma gin gubiti ni gin tye ka penye kwede, wek peny ma gin tye ka penye kekengi-ni odok peny pa Acholi. Litino Puranga gin i cakke lawoy i Farama megi gin tye ka lok i to paco Ma i Acholi, ni pingo litino Acholi ma gin dongo pe gibedo i gamente? Nicako i gamente pa Obote nio wa i gamente pa Ladit Jeneral Yoweri Museveni, gin gukati ki lapeny ma kit eno, ci lapeny ene ni, An atamo ni an macalo kobedo ni atye ka wot tiyo abila pa Acholi weng, lawo ma nera abako doga bot Tipo ma i ker mapat pat, ci anongo lagam mene ni myero agam, dok lagam ma tye kit man, Lwak me Acholi, Atamo ni Luporanga ka gikatti ki lok akit eno, history onyo record me to pa ludiro mony ocakke bene ki bot gi i Poranga, ladit mony me acel ma Acholi ma okwongo to.

Kit ma giwaco kwede onongo pe romo gwoko wele weng me yit, oweko kiyuko en i Cell Philip Cathedral i Michigan. Mony omiyo woro weng ma lubbe ki woro me mony kimine gang calut. I kare ma kiyuko yiko tum ladit General Rabin kacel ki mony ma mege, gin gua ocito wa were i gang Pomoya, guloko ki dano, gumiyo jami weng Ma mitte me koko lyel ka were. Ma enoni. Lamony me acel ma latin Acholi ma okwongo oto, amyero oyike. I nge eno, i kare ma min ocito awere, amyero olego ni omyero aka luot mumiyi latin acel mo en ecit kwede. Kimiyo wod pa moya ma kilwongo ni Owiny. Owiny otiyo mony i rwom Madit, en odongo wa i rwom me monye. Tamo lwak me Acholi i kor atit-wu ma i Puranga ka akat i ker mapapat. I kare muwinyo moya amito cito kede, en odongo i mony, ocito wa i rwom madit me Kanol bene. Ki nen calo makato, dong latin acel madit En aye ladit brigedia, pien ni wayne dong emiyo ne brigedia pe angere kodi maber. Brigedia okoyo alinu, okoyo alinu me inu ni latin latin Oranga a ki yo Lamala. Brigedia okoyo alinu obedo dano ma lalweny matek, en bene onongo wotte ki ladit lobo onongo cok mada, gorilla ma ladit lobo General Yoweri Museveni obedo ka timone ni gin gubedo ka timo kacel ki ladit lino kwiya me lamola. Lino kwiya tone bene obedo rom aroma ki to pa to pa Omoya. Aa, lino kwiya onongo to onongo gin tye ka ngwec i mutoka gin ki Owiny Omoya. Aa, driver ma mege onongo aa latin ma aa ki i Dobo nyiye Latigo. Latigo bene obedo lamony kacel ki oo ominne, omin Owiny ma gilwongo ni Apau. Lipot ma obino ni Olin Okuya gin gupoto ki mutoka ci en kene aye oto ki i mutoka. Lwak me Acholi, man an atye ka tittiwu gin ma wun wupenyo ki ma wun wungeyo. Dong i kare ma Okuya oto, to pa Okuya okelo lwak lok madit i poto anga? Man wun lupoto anga wuwiny, to pa Okuya okelo lok madit I kin kaka aryo-ni, kaka me luker ki kaka me lamola, i yik pa Okuya, o Ladiro Winy pe oo iye. Winy gin ki Okuya gin wat, ento en pe oyiko ominne pi lok ma onongo lok ngunyungunyu ma onongo tye matek ma koko oto onongo tye ni nen calo o Okuya litine gi oneko aneka kun atweyo lokke. I nge to pa Kong moya, ladit mony ma okwongo to. Olubo kong moya, en aye Brigedia Okoya, wod jo pa laro lwak me Acholi. Wun dong wungeyo kit me gin ma oneko Okoya, pien Okoya pud kigolo lyelle agola. An aloko, pe tye gin mo ma timme madit i lobo Acholi ma ka in i Google, YouTube ma mega, ci nongo in pe inongo. Lok pa Brigedia Okoya, Kit ma oto kwede, Kit ma Ribario otimme kwede, Sitejmen ma en ma mako lok kom me Ribario tye weng. Latin Acholi ma bene obedo lamony ma oto, en aye obedo Oboma. Oboma obedo lamony, ento opokke, tamme opokke ki UNLA. Ci en i kare ma oringo ki Kenya ci odwogo, ci mony omake ki neko en o ma enoni latin Acholi madit ma kwone orweny. I nge Ubuma, atamo ni rekod ma tela ma cakki ki i kom obote nio i kom amin to ma ogudo acholi malit ogik kakanyo pudi. Ka dong ibino i gamente ma komitti-ni pa Jeneral Yoweri Museveni, litinowa ma kwogi orweny watye ki Kanol Walter Ocora, watye ki Gerald Okela, Watye ki Gerald Paul Oketch, mono ludito madongo ma gin litino Acholi. Lwak me Acholi kang alwo dong lapeny ma komiti Acholi tye ka penye kwede ma oa komiti ki i Ker Kwaro Moraa. Acholi gubedo ka bakke ni tore eni mono ma komiti tye ka tyeko litino Acholi To kiyenyo i tekwarowa ma megwa, kiyenyo tyen to. Ka to omako dano, kiyenyo tyen to. En aye oweko litino Abraham gubedo ni gin gukati ki peny ma gimito yenyo tyen to. Pingo litino Acholi dong pe gibedo kwo i moni? Atamo ni Acholi, an amito pokke ki, amito pokke ki mega, koko tora amito pokke ki mega me kur. Pien koko to acel mukoke malongo, en aye tyen lok ma oweko kigolo Brigadier Okoya. Acholi gugolo Brigadier Okoya. Pud en cokcokke. Ma koko togi i tino acwali madongo waco ni, Ogoya i yiko ki oywic ki cinge, kwere pe obedo kwer maber, en aye oweko litino acwali tye ka tum i mony. Mono koko ma okokke! Mono koko ma okokke! Ladit General Charles otemo ama kobedo tye ladit ma odong i mony. En bene oloko ni to ma loko i nyim ladit lobo ni General Yoweri Museveni ni ladit gin itimo gin ma pire tek pien to ma obedo ka mako wan Acholi koko ne nongo tye tin koko ne tye i kom Brigadier Okoya ni ki yiko ki yik marac dong nino ducu awaco wunu itibu wun litino Acholi ma ka obedo i cawa ne wun wutye ni ka obi mito lok ni paco ki roc ka omito lok ni paco ki roc ci Okwany lok me yenyo tic. Okwanyo lok me yenyo tic woko, otero tenge, olubo lok ma ada ma wun wungeyo, ci timowa ni, tipo pa kwariwa ni, konyowu gang yubbe. Pien pe tye gin mo ma tipo pe ngeyo. Dong, ka an acako ki i pwora bot wun lupwora ma wucako lok, wun kono gang wu tye nining, wun lupwora? Gangwu tye nining? Pien kombeddi ni lok madit tye botwu wun lupwora. Lok madit ma tye ka bino i pwonana en aye ni, ka dolo moya myero kimine ribario ma loko otuc dong. Ee, loko otuc ni ka nolo moya omyero kimine ribario. Ladit adek, Rwot Yusup adek, ma Rwot ma kobedo i cawa-ni, aa, ladit lobo oketo en me neno, aa, Jami ma tye i lobo Acholi ci omine ripot. Atamo wunu winyo i nino ca ma en ladit lobo waco ni adek bicung kakare kit wa i lok me balalo. Adek bene owaco ni olego ni kimine ladit myero gumini woro me yik ku kanol omoya. Ci atamo wun litino poranga ma kubedo wutye ni ka wumito loko lok ma aye yubo poranga pien gang ma oto oto bene ocakke ki poranga Dok to Ruporango to malit, malit adada, pud bene bumedde ki to. Dong an acikowu, macalo an a Wod Juporanga, ni lok en odonyo gang. Dong amito kara agam ma pia ci adwogo koni lok meri badi. Atamo ni litino Poranga, wan wangeyo maber, wangeyo maber ni i kare ma Ladiro Kwer Alino tye ka kubbe Gin ki Ladit Jeneral Yoweri Museveni, Litino Puranga gubedo ka dot i kingi kekengi. Litino Puranga gubedo ka tore ki mony pa min me mino inpomecon i kom okui alinu. Oweko i kare ma Yoweri Museveni tye bot lareme okui alinu i ajan, mony pa min ocito orumo gang orumo gang pu kwiya, oneko, omino kwiya ma kilwongo ni lakwo. Lakwo odong obedo lapolic, lakwo nyero obedo lapolic. Lino kwiya nongo tye i ot, Yuweri nongo buto ki lum. Adote enoni ma okelo to oweko lakwo nyero monyo amin oneko-ni. Obedo adot ma oa ki i ot. Lupuranga okok, jo lawala okok ni okelo adul. En onongo okubbe ki Muny intelligent pa minu kacel ki laco mo ma kong kilwongo ni Labeja. En aye okelo to Labeja gin ki okel adul weng litino lamoda omino kuya giti kome ka kimito roco gang pe wuyeny kic wun litino lamoda wuwiny maber wun litino ker bene wuwiny maber lok ma wutye ka donyo iye ni pe wuyeny kic wunge kanya gine pien tibu ka wutimo wunu iyenyo tic Bot i gamente pa General Yoweri Museveni omito yenyo tic. Owiny maber ladit prime minister winy maber in ma ileyo kakare winy maber pien tibu gudewu tibu mito ni cidu ki yubu lakwo nyero oto ma koko ne kit ma an awaco wu ni wun jo lamalo ngeyo koko pa okwo yalinu en dong an atiti wu ni gi kok i kom litino luke ma onongo gin aryo otimo toka kacel ki wod jo idobu

Wun wutye ka winyo lokka. Ngat ma oto en aye Latigo wod Jedobo, ma i kare ma an atye ka kweco lok ma tye i pwonga, en aye anongo information ni Latigo ma obedo driver ni, ni okuyo opoto ki mutoka ni, ocwalo lok bot Caulo kec Nongo kec pud kwo ni en imito ni irwatte ki en imito rwatte ku kec cinge ongak driver aye owaco eno ni driver wek oko winy col iwiny maber pien amito ni roco paco ma chief justice owiny dono in owiny dono bene owiny roco paco ma in iero ni Pe ito iweki, pien ka piny tye ka loko lok ada, tipo pa jone igi ni lwongi woko. Cip Dacid, Winy maber, roc opaco ma nyinge icako ni, roc opaco ne ni omyero ki gin ma ladit tipo ma gubedo icinge calo mawa waco, tenge calo gin ma pire tek wek tipo pe omigi ni pe gulwongi tunu. In bene iwiny maber, pien wunu aye gubedo icawa nyo okatti me yubo roc ogang. Mono gin ma otimme ipora inu Mi koko ne pora eno. Ami da lok i kom lamony acel oboma. Oboma kono koko ni kok ningo? I kare ma kimako oboma mo boma odugu. Mony omako oboma mo boma odugu ki i Kenya. Ngat ma kimako ku boma gin. Nyako ni pud kwo dako ku boma pud tye kwo. Eh? Dako ku boma pud kwo kenyo. Koko tye i kom ladit Delet Kanolo Walter Ocora ni en aye i kare ma kimako oboma gin aye oneko oboma. Bino neno latin Acholi, eh, mono latin Acholi. Brigedi okoya dong nino ca adek ki dong gukate ki lokke. Latin Acholi, amito agud kom lok kom Cen Janel Iluwum bene. Ka in iyenyo lok pa Cen Janel Iluwum ma kobe ni Cen Janel Iluwum tipo ne otut bota, pol jami ne weng an angeyo ma lube ki lok me tipo, ibinongo ni Lubobo, kaka ma kilwongo ni Bobo, gin tye ki. Gin tye ki lok ma myero gin gukwa kica i peko ma acel-ci anene onongo weko amyero oneke. Lwak me Acholi, Kaka lwoo, ka kimito yubo gang, nino ca awaco ni pe wubed ka mwongo lok, mwongo lok tyeko woo. Munu aye ka wumito cako penyo tyen to, pingo litino Acholi ye ni gin gitye kedgi me yenyo rwom? Kit acikowu ni pe wuyeny rwom wek wun wuto. Wun bene ducu lim mo ma wun ka omego migwu ni, Lonyo mo ma an aneno i Acoli pud peke. Kaka alwor, amito waco ni, lok ma Lupuranga oero ni, Wun Acoli, wuwiny maber, wuwiny gin ma kit ma an agamo kwede. Pe agamo bot Lupuranga keken, ento agamo dong bot Acoli keken, ni to paco odi weng. Lurok ngeyo tipo ni eni ma kilwongo ni tipo pa lwor-ni, tipo pa lwor-ni ka in igudo lwor Tipo pa lwor ni, Ka in igudo lwor ma in pe ilwor, ci tipo pa lwor-ri miki woko. En aye oweko kobedo lutela weng nicaki ma gin gunongo loc. Muni owacigi ni pe wugud lwor. Ka wumito neko lwor, wuti ki gin kekengi guneki. Owiny maber! En aye oweko pi lworo ma kilworo lwor. Ka lworre odongo dongo dong emony, pe kiye. Pien kilworo ni koni gikwanyo gamenne, en aye weko litinowu tye ka tum kun gitiyo ki wun, kun gitiyo ki wun. Kobedo ni an adyere ni gina ni nga jo ma mito neka ma gitiyo kwedgi, oh, ma war dano marac mada, latini dano marac mada, jalo ni owerri myero in inen ma gina, eh, oh, oh, oh, oh, kobedo ni ocako lok kodi gina mito bedo calo kony, mito bedo calo gin ango? Ngat ma tye ka dota ni, ngat ma tye ka lok i koma wa. Gitira acoli, ento ka bota atamo ni dong wubinongo kit wagga mene. Kit wagga mene pien ngat ma nino ducu awaco ni pe ki bal, pe ki bal, ci aling wa gin ka mene ka yo wer ingeyo. Hum, lok omege lokke ni, ento lokke ni tek pien nongo ogudo kom dano, bal ma dano tye ka timone. Ci dong acoli tye ma an abino wacowu ni, Peko pa Acholi myero ca akette ni peko pa Acholi pa cen pyerabic, Acholi itye ka timo ne peko pa Acholi pa cen pyerabic pe Yoweri, Yoweri tye ki fifty pacen wun wutye ki fifty pacen tin dok pud amedo owiny maber do Acholi an amito goro duru bot ladit adek rwot YouTube adek atamo ni in irwot mo. Ento an, moo pe i koma, ento tipo aye tipowu-ni, tipowu ma wun tipo me kewu-ni, en aye tye i koma. An pe arwot, ento en tipo-ni owaco ni, Woti i abira ka jo-ni, ci wan onyutte boti. Dong bot adek Amito lok calo latin pora kacel ki wun lutino pora. Atamo ni wumoya kit ma wucung ni kimine woro, kimine woro, kimine woro, amito mine woro. Iyiko moya ca? Moya pe kiyiko gang. Moya kiyiko mere i Cent Philip. Dano ma kit aryo ca aloko ki Bek Okoya, Brigadier Okoya. Ci dong dano ka kimine kiyiko dong maber. Kiweko oywer. Kiweko oywer. Dong an amito lek adek, YouTube adek, oket bot ladit General Yoweri Museveni. Gin ma wan Luporaa wamito ni ka en mito mino woro me acel, rebellion, okwong ki latin Poraa ma en otiyo kede i kare ma en tye i Fronasha, latin Lamala ma kilwongo ni Labeja. ma kicelogi, amyero ocelogi firing squad ki, ki, ki, ki obona me atyak. An macalo ladit ma tipo tela i tipo me Acholi, atamo ni wan Luporaa ka ladit myero omin woro kong okwong ki golo lyel pa Labeja pien Labeja en aye ooro me cito ka rwatte ki obona i acat wek omony omakogi. Atamo kit ma wan wangeyo kede, wan Luparanga wangeyo enung. Dong en lyelle eni kanya kicelo ki jone ki yer, kicelo jone nge, kicelo jone ki nge opic pa meya kenyo, te noye meni kanya kiyikogi iye bene dano ongeyo. Ladit Jeroji Wel. Atamo ni in mi iworo ki jo aryo ori. Mi iworo ki jo aryo ori ni in onongo tyene iwinye maber, tyene iwinye maber. Jami mukene in dong itye ka timone, itimo weng i famili pa jo aryo ori. Igedo ot, imiyo tic ki litino oo lamala, iculo kwan ki famili aryo pa labeja gin ki. Obona, gin ma onongo dong in iromo timone en aye iromo golo lyel pa nyongone me dwokone gang ci imi woro. Atamo lok me acoli, man aye kwena ma an amito ni an acwal bot two ma lubbe ki koko ma gubedo cawa-ni. Atye ka neno i social media ma luporanga gin gukelo ci atamo ni lok kene lok ma pire tek. Dong, lok mo ma pire tek i Acholi kany, ngat ma dong odyere me wanyone lok ma kit eno ma katte ki lok ada ma wun wungeyo weng peke mapattimawa jokjok ka malo.